vhathetshelesi vhoṱhe vha captain sabc livu online tv ro khou vha ṱanganedza ndi thivhulawi tshigolo ndi muhali kha mbekanyamushumo ya ningo tsini Matsina kha ri sedze uri ṋamusi mbekanyamushumo ya Ningo Tsini i ḓo kanda ngafhi na ngafhi. Ri ḓo vha na fhungo ḽi kwamaho ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa fhano vunḓuni ḽa Limpopo, Prefix Mathaga. Ri ḓo dovha hafhu ra vha na fhungo ḽine ḽa khou kwama ramabindu tshigwili a ḓivheaho nga maanḓa sa Vho Jabu. Ri tshi kandela phanḓa ra dovha hafhu ra amba na tshigwili Vho Hendrick Makuya. Ramabindu uyo kana tshigwili utsho ndi tshigwili tshine tsha vha na zwifuwo zwinzhi nga maanḓa. Ri ḓo dovha hafhu ra sedza na fhungo ḽine ḽa khou kwama ramiswaso kana ramiṱai a bvaho ngei nṱanyana zwiṱuku ha ḓorobo ya Ṱhohoyanḓou. Ramiswaso uyo a ḓivheaho sa Vho Joe Manda vhe vha ḓo vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha lila lu pfisaho vhuṱungu. Na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumbilirathi u bva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Kha ri sedze fhungo ḽashu ḽa u thoma ḽine ḽa khou ḓa nga heyi nḓila. Ramuzika a ḓivheaho sa Prefix Mathaga u bva fhaḽa Mafhate. Prefix ndi ramuzika we a ḓo vhonala kha nyanḓadzamafhungo dza nnyi na nnyi a tshi khou semana nga maanḓa, o halifha vhukuma. Prefix o vha tshi khou sumbedzisa uri vhaimbi vha fhano hayani vha khou swika hune vha valeliwa a vha khou fhiwa zwikhala prefix o amba mafhungo aya o a livhisa kha ramuzika wa musidzana a ḓivheaho sa makhadzi makhadzi muimbi prefix o ri a tshi isa phanḓa a sumbedzisa uri zwine ene a khou ita u khou bvisa vhupfuwa hawe kana u amba zwithu zwo mu dzulaho khanani a sa khou sedza uri vhathu vha ḓo ri mini Prefix o ri a tshi isa phanḓa a sumbedzisa uri ene zwine a khou ita o fokhasesa nga maanḓa kha u rengisa muzika wawe online zwa uri ha ngo ḓo tambiwa kha radio ifhio na ifhio a ri ene ha dzheneleli. Muvhigo u ḓa na ndivhuwo ndo khumba wone wo ima nga heyi nḓila. Ndi zwone, ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo mbekanyamushumo ya ndingo tsini musi ri tshi amba nga Prefix ndi muṅwe wa vhaimbi vha bvumo vhukuma musi vha ḓo mu humbula nga ula luimbo lwa Shonisani na musi ri ḓo amba hanefha muyani a tshi khou ri vhudza zwinzhi zwi khou vha hone nga murahu musi o vhonala kha vhuleludza vhudavhidzani ha nnyi na nnyi a khou swika hune a imba amba mafhungo ane a vha uri vhaṅwe vha vhona a si a vhuḓi

khamusi zwino vhathetshelesi vha mbekanyamushumo ya ningo tsini ri dzhie ra muzika ḓivheo nga dzina ḽa prefix prefix ri khou ri ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ningo tsini na ri khou ni ṱanganedza ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ningo tsini na u ṱanganedzwa nga ndivhuwo ndo khuba hu to itani zwi khou vhonala kha vhuleludza vhudavhidzani musi prefix ni khou amba mafhungo a uri vhaimbi nga vha ḓigudise u rengisa muzika wavho online Kha musi ni tshi nga ri vhudza prefix uri vha tea u ita mini kha musi uri muzika wavho u rengiwe online

khamusi ni tshi nga swika hune na ri vhudza prefix uri musi ri tshi khou amba nga u rengisa muzika online zwi na vhukonḓi vhungafhani kha vhaimbi vhene vha kha ḓi to takuwa u bva fhasi vhathu vha ḓi to vhori vha to vha to konḓisela naho mana a thi a thi zwino

khamusi ni tshi nga ri vhudza prefix mulaedza wanu wo tou fhedzisela

khezwo mufuni mutikedzi wa captain sabc nihu online tv kha mbekanyamushumo ya ningo tsini uyu muvhigo wo vha u khou bva nga kha prefix

Matsina a ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya ningo tsini na tshifhinga zwino i khou ita minete ya fumi na miṱanu u bva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu ri tshi kha ḓisa phanḓa na fhungo henelini ḽa khou kwama u rengisa muzika online Vho Ramuzika vhanzhi vha u mona na ḽino ḽashu ḽa Venḓa nga u angaredza vha vhonala vha tshi khou gungula nahone vha tshi sumbedza u sa farea zwavhuḓi. U sa farea zwavhuḓi uho hu khou ḓa nga murahu ha musi vho Ramuzika vha fhano hayani vha tshi khou sumbedzisa uri dziṅwe dza dzi radio a dzi khou ri tamba zwine zwa khou ita uri si wane masheleni. Matsina zwa zwino ro no mbo ḓi dzhoiniwa nga muḓivhi kana ene muṋe makone Rabza Rabza ndi ramuzika ane u thusa vhathu vhanzhi nga nḓila dzo fhambananaho musi ri tshi khou amba nga mafhungo a kwamaho zwithu zwi kwamaho YouTube Rabza u ita zwithu zwoṱhe nahone mafhungo a dzi payment dza dzhena kha akhaunthu yavho matsina ri mbo ḓi mu ṱanganedza nga ano madekwana ndi madekwana DJ Rabza khathihi na u ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ningo tsini ndi madekwana a kuḓi Hu itwani e Rabsa? Nṋe ndi hone. Vhunzhi ha vhoramuzika vha khou vhonala fhano vunduni ḽashu ḽa Limpopo vha tshi khou gungula nga maanḓa vha tshi sumbedzisa uri dziradio kana khasho a dzi khou ri tamba zwine zwa sia ri sa khou wana masheleni. Fhedzi vheiwe sa vhathu vhane na vha ni tshi khou shumana na zwithu zwa online ni ri masheleni hangeni kha YouTube a hone. Mbudziso ndi ya uri a hone zwa vhukuma naa nahone a hone nga nḓila ḓe? Uh, zwavhuḓi vhathu vhanzhi a vhathu ḓivha uri eh, youtube ya badela youtube i vha badela vha songo i badela na peni zwine vha tea u ita zwone ndi zwa uri eh, vha uploada zwithu zwavho content yavho ndi khou amba uri a dzhii dzi copyright dza vhaṅwe vhathu vha tshi dzi uploada kha youtube vha khou ḓivha uri vha ḓo badeliwa youtube a i badeli vhathu vha na khou uploada zwithu zwa vhaṅwe then hezwo zwithu zwi a konadzea arali vho redzhisitara vha na tshanele yavho vha dovha vha vhori vha na vho redzhisitara kha absence absence ndi yone ine youtube ya vhaisela tshelede yavho khayo i tshi khou calculator nga nga dzi view dzavho na dzi like na dzi subscribers uri vha ḓi wane vha tshi khou pfhi vha ḓo badeliwa kha youtube vha tea u thoma vha vha na tshanele u bva kha tshanele tshanele itiwa nga muthu a re na email zwi amba uri arali vha si na email vha nga si ite tshanele vha tea u thoma vha vha na email vha creator tshanele then vhono vha na tshanele vha vha ita nthu kha riṋe ri vha thusa no ngo vha itela dzi logo arali ri khou tou vha itela tshiṅwe na tshiṅwe ra vha itela dzi design dza tshanele heneyo and then vha thoma u phusha heyo tshanele u i phusha ri khou amba uri i khou tea u vha na 1000 subscribers ya dovha vha na 5000 watch hours watch hours ndi hezwa zwine vhathu vha khou tea u ṱalela video dzavho dza swikisa hetsho tshifhinga hetsho tsho no khou ambiwa khamusi khamusi ri tshi khou bvela phanḓa na mbekanyamushumo ya ningo tsini na tshifhinga zwino i khou ita minete ya fumi malo u bva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu matsina kha ri thome ri dale zwiṱuku mavhengeleni ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa
arali dzaka dzavho dzi tshi dzulela u fhela vha kha netiweke i si yone Riṋe vha AT Affordable Technologies ri na thandululo, 10 gigi ya masiari na 10 gigi ya vhusiku nga R129 nga ṅwedzi. A si muḽoro hezwi, kha vha i wane zwino nga u founela kana vha tou rumela WhatsApp kha 083 453 0972. Ofisini ndi 087 822 1271 kana vha tou renga online kha www.affordabletech.co.za. Arali vha tshi ṱoḓa data dzi fareaho, kha vha ḓe AT where everything is affordable.
No vha ni tshi kha ḓi sumbedza hafhaḽani uri hu tea u vha na 4,000 watch-awasi. Awara idzo ndi dzi wana wana hani? Dzi awara dzi wanala nga musi muthu a khou phuromota tshaneḽe yawe. Vhathu vhane vha vha makone khou phuromota tshaneḽe ndi hanevho vha Cape Town SABC Ndivhu online TV. Zwi amba uri vha kwama vhone vha vhudza uri ndi na tshaneḽe khe i khou ṱoḓa u phushiwa, i ya phushiwa ya ṱavhanya ya wana dzi subscribe dza dza 1,000 ya dovha ya phushiwa ya wana dzi watch-awasi hedzo dzo no khou ambiwa. mara content yavho a ivha i khou takadza i tea u takadza vhaṱaleli mm. eh, then hu na mafhungo a uri after hezwo ri a ya ra registara adsense musi vho no swikisa hezwo zwithu zwoṱhe musi ri tshi khou amba nga adsense adsense ndi mini uvha u tshi khou iteani adsense ndi ndi ndi i wana kha google ndi hune tshelede yavho ya youtube yo no khou itiwa nga dzi ad ya badeliwa khayo i badeliwa ningei then zwi amba uri vha ḓo i wana eh, kha kha AdSense kha AdSense ndi hone hune vha redzhisitara na account number yavho uri vha wane heyo tshelede matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya ningo tsini eh, kha vhoramabindu vhane vha nga vha vha tshi khou ṱoḓa u swika hune vha ita khunguwedzo dzavho na tshiṱitshi kha vha kwame nḓuni dza khasho kana vha foinele nomboro dza 015 023 0182 Khamusi ndi ifhio iṅwe infomesheni kana mulaedza une na nga swika hune na u isa kha lushaka ngei nnḓa ro sedza mafhungo uri lushaka lu thusiwe? E Rabsa. Eh, vhathu kha ri create kha ri vhe a ri vhe creative ri litshe u ḓi tambudza nga u lindela uri music washu arali ri khou ḓo u rengisa ri ḓo ri ḓo thoma ra ra u promoter gai ra wana ri khou valeliwa ri sina na plan plan kids dzo ita tshelede no dzulela hayani ni tshi khou phusha muzika waṋu nga nthu nga youtube fhedzi Khamusi kha muṅwe ramuzika kana muṅwe celebrity ngei nnḓa ane a ri ene u khou ṱoḓa u thoma ṱhamusi u swika hune a ita mafhungo a youtube o ni kwama kwama hani vha ni wana wana hani lushaka ngei nnḓa nomboro ndi 072 354 6317 dzi wana na kha whatsapp ndi 072 354 6317 Maipfi o fhedzisela ane na nga sia na lushaka ndi afhio? Eh, ndi nga to ri vhathu a ri a ri a ri create zwithu ri zwi promote nga YouTube ngori tsha tsiketshi tsha vhaimbi vha ri tsho ḓi tambudza ngo dzula ro lindela uri ri ḓo tambiwa dzi radioni vhaṅwe vha hone a ri nga fhedzi ro tambiwa so tsha ntsi tsho tsho ḓi itela tshelede wo ḓi to ḓi dzulela Ndi tshenetshi.
Ro livhuwesa nga maanḓa tshifhinga tsha mu e Rabza. Ndi zwone. Na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumbili-mbili u bva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Mbekanyamushumo ndi mbekanyamushumo ya ningo tsini vha tshee na ene Thivhulawi Tshigolo muhali. Matsina kha ri thome ri dale zwiṱuku mavhengeleni ri tshi vhuya ri ḓo dzhenela fhungo ḽine ḽa khou kwama ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽoṱhe ḽa venḓa makhadzi muimbi makhadzi hu na vidio ine ya khou leleḓa kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi makhadzi u na luimbo luswa lune a khou ḓi tou lu ita a na muṅwe wa ma dj a ḓivheaho nga maanḓa hoya ha ṱaha fhungo ḽine ḽa khou pfala uri bithi dzine makhadzi a khou swika hune a dzi shumisa ndi bithi dza ramuzika mukololo dzine o bvisa luimbo lwa vhomahola mukololo hu khou pfala upfhi o swika hune a bvisa luimbo lwo mahola o fitshara ramuzika kana wa mureba a ḓivheaho sa nikodemike matsina ri tshi vhuya ri ḓo vha ri tshi khou kandela phanḓa na fhungo iḽo ri thome ri dali zwiṱuku mavhengeleni Vhunzhi ha vhathu vha dzulela u gungula uri ro fara khwalithi mara a ri khou sapotiwa. Mushonga wa bindu ndi khunguwedzo. Bindu ḽi si na advert vha fana na muthu a ri ri khou rengisa gold mara o i panga sagani nga mutengo wa fhasi. Kha vha advertise kha Captain, SABC Live Online TV hune bindu ḽavho ḽa ḓo vhonwa nga vhathu vha paḓaho 150,000. Ro ḓa ra tou ḽi foda, Venḓa ḽoṱhe ḽa ṱalela, kha Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Ofisi dzi Ṱhohoyanḓou kha tshiṱaraṱa tsha Posoni tsini na Moḽoni wa Mvusuludzo. Kha vha ri baze. 015 023 0182.
RVA Holdings Pty Ltd yo branding solution ri ita embroidery kha labi ḽiṅwe na ḽiṅwe ra dovha ra ṅwala kana u brenda kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe yunifomo ya tshikolo kana mushumo magaunu a valentine zwiambaro zwa mitambo dzi golf shirt kha ppe na zwiṅwe zwinzhi ri brenda dzigoloi ra ita na dzibillboardo ra vha itela na dzi magnetic stickers

Matsina-ha ri tshi kha ḓi kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, na tshifhinga zwino i khou ita minete ya fumbili iṋa u bva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Kha ri sedze fhungo ḽashu ḽine ḽa khou tevhela, ḽo ima nga heyi nḓila. Ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽino ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ane a vha Makhadzi, Ho vhonala musi a tshi khou ḓidzhia vidio ine o vha a tshi khou phuromotha luimbo lwawe luswa luswa. Luimbo ulwo hu khou pfala u pfi ramuzika a ḓivheaho sa Mukololo ndi muṋe wa luimbo o lu bvisa ṅwahani wa mahoḽa. Muvhigo u ḓa na Owen Mubebi, wone wo ima nga heyi nḓila. Ḽo kovhela vhafuni vha tikedzi vha Captain SABC Livhu Online TV. Uno a na khou vha ṱanganedza ndi Owen Mubebi. Musi ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽe ḽa ḓo vha ḽi tshi khou ambiwa vhukuma vhukati ha muimbi o no ḓivhea sa Mukololo a no ḓivhea nga nyimbo dzi no fhambana na Mufhanzi, Hu khou pfala u pfi Makhadzi Muimbi, muimbi o no ḓivhea ḽoṱhe ḽa Afrika, u khou swika hune a shumisa bithi dza mukololo. Hu khou pfala u pfi mukololo o swika hune a ḓo bvisa luimbo lwe lwa ḓo vha a tshi khou lu imba na Nikhodemiki, hune ha khou pfala uri Makhadzi Muimbi o shumisa bithi dzine dza vho ri ndi dza luimbo ulwo. Kha fhungo ḽeneḽi ri khou ḓo fara nyambedzano na ene muṋe muimbi ane a vha uri ndi mukololo hu u lavhelesana na fhungo iḽo. Fhedziha zwa zwino ri tshi khou lavhelesa tshifhinga tshashu, minete ndi dza fumbili ṱhanu u livha kha awara ya vhurathi. Mbekanyamushumo i tshe ningo tsini, fhedziha a thi khou tshimbila ndi ndoṱhe, ndi khou tshimbila na Ndivhuwo ndo khuvha, ndi sa hangwi mufari wa mitshini ane a vha uri ndi Thurawi Tshigolo Muhali. Ḽo kovhela mukololo ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ndingo Tsini. Zwa zwino ro no tou vha naye mueni washu ane a vha uri ndi mukololo. Ri ḓo tou dzhena khathihi kha fhungo ḽeneḽo ri tshi khou lavhelesana na u ḓiwana u tshi khou pfala uri makhadzi muimbi u khou shumisa bithi dze dza ḓo shumiswa nga mukololo. Mukololo.

Honeha arali u tshi nga tou toma tama u tou ḓivha kha inwi, ezwi zwine ha khou pfala u pfi hu ya vha na u tsweliwa ha dzinyimbo na u dzhiiwa ha dzibiti, kha inwi mukololo ndi lwa u thoma zwi tshi khou itea kha inwi. Bva, u tou vha honest, ya, ndi lwa u thoma kha nṋe zwi tshi itea, ya, ndi lwa u thoma zwi tshi itea. Honeha aya a ma mafhungo ane a khou ambiwa nga vhathu ngei nnḓa uri vhathu vha khou nyaga u ḓiwana vha tshi khou shumisa dzina ḽa Makhadzi uri vhone vha kone u aluselwa nṱha a na vhungoho vhungafhani nga kha inwi? Ndi pfa u nga ri ndi dzoṱhe vhathetshelesi vha vha na vhaṱaleli.

Honeha, arali u tshi nga tou tama u ḓivha mukololo muimbi, zwine wa nga tou amba u tshi khou lavhelesana na zwezwo u ḓiwana u tshi khou dzhiiwa dzibithi, Inwi ni nga ri bithi dzaṋu dzi itiwa nga nnyi? Kaniha inwi ni khou iteliwa bithi nga muthu muthihi na makhadzi muimbi? Ee, muthu ee, ndi muthu muthihi o itaho bithi hoyunoni wa zwino. Like, I can't say uri bithi dzanga dzi itiwa nga nnyi ngori.

Honeha, mukololo muimbi, ndi zwifhio zwine khamusi ni nga konaho u swika hune na bvisela ṱhivhudzo khathihi na ngeletshedzo kha havhanoni vhaṅwe vhaimbi vhane vha khou tou tama u ḓiwana vha tshi khou tutuwa, U ḓiwana vha tshi khou ita mini? vha tshi khou aluwa kha muzika, Vha tshi khou ita mini? vha tshi khou aluwa kha muzika?

Ri lingedze u wana ene muṋe Makhadzi u pfa uri Makhadzi u khe a tshi amba a ri mini. Na tshifhinga i khou ita minete ya fumbili sumbe u ya henefhaḽa kha awara ya rathi. Matsina ha kha ri thome ri ita ni zwiṱuku mavhengeleni ri tshi vhuya. Ri vhuye ro no ita ndingedzo dza uri ri ambe na makhadzi. Vha na thaidzo ya uri musi vha re mushumo wa u ḓidina, tshiṅwe tshifhinga vha kha mushumo wa zwililo zwa mbulungo vha ḓo ima hone musi hu tshi vho pfi a hu na khuni nahone zwisevho ri ḓo tou humbela vhadzulatsini vha ri vhetshela firidzhini dzavho. SK Events Haya ri hirisa maḓini a mifuda yoṱhe, zwidulo zwa vhuṱoli nahone zwa maimo, masofa, khuni dzi no shuma u bika. u gotsha na u vhudzisa zwipikwa mobile freezer vha rothodza na u to ita vhuṱambo wavho mudavhini wa bola sk events haya ri hone tshi susulo lwa mondo 072 541 6944
ri kha ḓivha roṱhe mufuni mutikedzi wa captain sabc livhu online tv kha mbekanyamushumo ya ningo tsini nṋe ndi kha ḓivha ndivho ndo khuba vha ḓo zwi humbula zwa uri ḓuvhani ḽa mulovha Ndi ḓuvha ḽe ha vhonala makhadzi muimbi a ḽaifi a khou swika hune a shumisa bithi he vhaṅwe vhatevheli vha muzika vha ri ndi bithi dza mukororo. Ri khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ri swike hune ri wane makhadzi uri a ri vhudze zwiṱukuṱuku zwine a ḓivha nga heyo bithi sa izwi ri khou tou bva u amba na mukororo. Ri khou ni ṱanganedza makhadzi kha mbekanyamushumo ya Nyongo Tsini. Ndaa. ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ndingo tsini kha captain sabc livho online tv vha ḓo ri farela vhathetshelesi kana vhafuni vha tikedzi vha captain sabc livho online tv zwi khou swika hune mitshini ya ri konḓisela fhedzi ri vha fulufhedzisa uri zwi ḓo konadzea uri makhadzi na musi ri ambe naye a ri bviseli khagala siani ḽa muzika Uri ha ḓa ha itea mini? Makhadzi ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, Ndama. Makhadzi. Hello.
Ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini kha Captain SABC Livu Online TV. mara hu si na appointment nayo uri u ḓo vha na interview vha ḓo ri farela ngo sa vha na appointment zwo ḓi tou vha hone nga ngo tou ṱavhanya a thi ḓivhi arali vha tshi nga kona uri ri vhe na interview ḓuvhani ḽa ṋamusi
eh,
khamusi makhadzi ni nga swika hune na ri ṱalutshedza uri musi hu khou vha na mavharivhari kana na nyambo dza uri ini ni khou shumisa bithi ya mukololo ni ḓivha mini nga iyo bithi

Ri khou livhuwa Makhadzi u wana nyambedzano na inwi. Vhafuni, vhatikedzi vha Captain SABC Livhu Online TV, ro vha na nyambedzano na ramuzika a ḓivhidzaho Makhadzi ane ndi khwini ya Venḓa. O sumbedzisa mafhungo a uri ri kwame mukololo, u ḓo ri fha nomboro dza muiti wa bidi.
nga tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumbili ṱahe u ya henefhaḽa kha awara ya rathi Vha tshee na ene. Thivhulawi Tshigolo ndi muhali kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini. Matsina a ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, ro lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ri swike hune ra pfa tshipiḓa kana saidi ya Makhadzi. Ho vuwa pfiliri kana khuḓano nga murahu ha musi muiti wa dzibiti, O swika hune a ṋetshedza ramuzika kana khwini ya Venḓa Makhadzi bithi dzo shumiswaho nga mukololo. Matsina ri tshi kha ḓi kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, ri ḓo dovha hafhu ra ita ndingedzo dza uri ri wane muiti wa bithi. Matsina kha ri thome ri dale zwiṱuku mavhengeleni ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa.
Mangani Lodge, fhethu ha maimo hu sathu vhonwaho kha ḽoṱhe ḽa Venḓa, ro engedza rumu nnzhi dza vhunzhilinzhi nga mutengo honouḽa wa R100. Rumu iṅwe na iṅwe i na free Wi-Fi, DSTV, air condition, shower na fridge. Vha ḓa na zwa u nwa vha nwa zwi khou tou thwee. Ri wanala Maungani, vha tshi tou pfuka buroho vha dzhia raithi. Luṱingo ndi 071 803599 heyi no khunguwedzo yo lambedzwa nga the humphrey resort tmh wellness spa muvhili wavho na lukanda lwavho ndi zwa ndeme nga 390 vha wana full body massage ri dovha hafhu ra vha panga maṋala mavhudzi na mekapu wa maimo hu sedzwa zwino tou bva lubiko ha vuwa mupfungululo kopeni

Ngazno ikhweta miniti ya fumbili u ya henefhaḽa kha awara ya rathi ho vhonala vidio kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi vidio iyo ye ya ḓo vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi ndi vidio ya ramiswaso a ḓivheaho vhukuma Ramiswaso uyo a ḓivheaho vhukuma sa Vho Joe Maanda. Vho Joe vho vhonala kha vidio iyo vha tshi khou lila lu shushaho. Vho Joe ndi muthu ane u bva miṅwahani ya vho gidiḓa ṱahe fuṱahe, vha dzulela u dzhia dzividio dza musi vha tshi khou sumbedza u tambudziwa kana hone u sa farwa zwavhuḓi nga mufumakadzi wavho ane a itwa a rofhiwa. Ramisase uyo a dovhe a hosa Vho Joe Manda vho swika he vha ḓo vhonala vha tshi khou lila vha ri mufumakadzi wavho kha tou vha ṱhukhula dzhembe uri zwi nambe zwi fhele khathihi. Vho ri vha tshi isa phanḓa vha ri vha khou humbela u ṋetshedzwa fola nga murahu ha musi vho ri kha hu ṱhukhulwe dzhembe, dzi rugby ball, one aṋe ma sweet potatoes.

Matsina u isa phanḓa na fhungo iḽi ḽine ḽa khou kwama ramiswaswo a ḓivheaho sa Vho Zhou, ri ḓo dovha hafhu ra ita ndingedzo dza uri ri ambe na tshiimiswa tsha Riṋe Sengani u pfa uri musi nyimele yo tou rali Vha ha Sengani Foundation vha ri mini ngayo? U isa phanḓa na fhungo iḽi ri dovha hafhu ra ḽi isa kha ndivhuwo ndo khuvha.
Ri khou dovha ra vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, Nṋe Ndi Ndivhuwo Ndo Khuvha. Vha ḓo zwi humbula nga uri musi ri tshi amba nga Vho Joe, Vho Joe vha wanala ngei Tshilamba hune vha khou swika hune vha tambudzwa nga mufumakadzi wavho o no pfi Rofhiwa hune ndi kale a tshi vha tambudza. zwa zwino vho to soko ne vha amba mafhungo a uri a ṱhakhule dzi rugby ball kana zwi ḓabula zwine vhathu vhanzhi vha khou zwi sathula vhukuma ndi ngazwo ri tshi ḓo vha na ndingedzo dza uri ri ambe na ri ri sengani hune u ḓo amba nga uri u shumana na vhathu vhane a vha khou farea zwavhuḓi kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha vha ḓo zwi humbula zwa uri ndi kanzhi kana ndi lunzhi musi vho dzhiwa vha tshi swika hune vha rwiwa zwino vho ḓo bvisa na mafhungo a uri vha ḓo swika hune vha litsha uyo mufumakadzi wavho nga murahu musi ono vha vhulaya vha vha khou vhonela kha vhuleludzi ha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha lila lu pfisaho vhuṱungu khamusi zwa zwino tshila kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha ri ri khou mu ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ningo tsini ndaa

Hezwiḽa zwa video i yo fhedzisa ya ine ya khou trenda musi vho dzula vha tshi ri ndi nga namba a mbulaya thi nga mu litshi ri sathu a sathu mbulaya ndi dze vha mmbudza vha ri kha nṋe ende nga murahu ha musi ndo fhulufhedzisa lushaka uri vho dzheu ndi ḓo

I vha tshaḽenzhi khulwane ngauri ndi tshi khou zwi amba na nṋe ndo isa vaiva ya GBV. A zwo ngo leluwa uri u litshe muthu iwe muṋe u sathu neta. Ndi si khou ita uri Vho Zhou vha khou tou sa funa, a si uri a vha khou funa u bva, vha khou zwi funa mara arali zwo konḓela na nṋe ane ri tshi sedza. Nṋe na Vho Joe ri vha ri sa tou fana, vhathetshelesi vha ḓo zwi pfesesa uri ri ḓo fana ndi khou zwi ambisa hani. Ṱhaṅwe na khavhedzhi dzashu dzi nga si fane dzo u bva kha zwithu zwine zwa ri tambudza. Fhedzi Vho Joe vha khou ṱoḓa thuso khulwane nga maanḓa ine tshiṅwe tshifhinga. na tsheo dzine ra tea u kana family kana muthu muṅwe na muṅwe ane a pfha uri u concerned nga mafhungo a vho Joe. Tsheo dzine dza tea u dzhiiwa ndi tsheo heiḽa ya musi SABC Live a khou dzhiela Mofe ngori thi Mofe a koni u ḓi dzhiela tsheo u tshe ṅwana zwi amba uri ndi mubebi ane avha responsible for well being ya Mofe so ndi vhona ungari vho Joe zwi ḓo to swika to stage tshine Vha ḓo fhedzisela vha tshi vho tou dzhielwa tsheo uri vha tea u ita hezwi. Mara unfortunately ngori vha ya ḓivha uri houḽa mufumakadzi u dzula gai, ri nga si tou dzula ro vha hunga kana vho hungiwa. Ndi hafho hune vha ḓo fhedzisela vha tshi vho tou mu tevhela na musi o shavhiselwa kha ḽiṅwe shango. Zwone zwo khakhea ṱhaṅwe u fhindula mbudziso yavho ngori nda ndi sa athu tou i fhindula. Zwo khakhea nga maanḓa u tou wana ngoho. muthu wa mufumakadzi hu uri nṋe riṋe vhafumakadzi vhane ḓuvha na ḓuvha ri vha ri khou lila u vhulaiwa na u tambudziwa mm. ende ra fhiwa attention nnzhisa nga vhathu vhane no ri ḓivha vha ri ḓivhi ndi uri vha zama na uri hu vuliwe dzi case mara u tshi vho vhona honoyo muthu muthihi ane kana ndi nga tou ri wa mbeu yeneyi kha ri ri thome ri ye u rengisa ri ḓo vha ri tshi bvela phanḓa England ya vhorwine hafha ndi hone hayani havho arali vha na tshibuku huṅwe kha vha ḓe natsho ri pfukise vhuṱanzi tshine fhano fhethu ha maimo nga 100 randa England ya vha tendela u ṅwalisa vhathu vha 15 a hu no lindedza a hu na miṅwaha yo tiwaho vha dovha vha wana tshende hayani thanga ḽa maḓi grosara na airtime nga 44 randa vha ḓi ṅwalisa na vhana yo vha khavara nga 10000 randa England i wana vhathu vha vhuya nga u Sabina Plaza tsini na Usaid kana bindu ḽa vhathu zwino vha nga ri wana namba 4 Ackerman Centre Luitliga

Khamusi nga mulandu wa tshifhinga ri ri a nga swika hune a ri vhudza uri ndi zwifhio eh, khamusi zwine vhathu vha- vhaṅwe vhathu vha khou tambudziwaho vha nga swika hune vha zwi ita nga ndavha ya uri hu tonga hu dzhielwa nṱha khaedu dzine dzi vhangelwa vhafumakadzi ngeno hu na vhanna vhane vha khou tambudza sa vho Joe. Ndi zwifhio khamusi ri ri zwine a nga zwi ṱahisa kha tshitshavha?

Kha dzi video a si ya u thoma, zwi na miṅwaha i no swika miraru hu tshi vhadziwa vho dzhiiwa vha tshi khou ḓi complainer about the same treatment nga muthu muthihi. So ndi vhona ungari ndi also responsibility ya muṅwe na muṅwe including vheiwe vha vhanna, vheiwe vha dzi khasho livho uri ni nga vha dzhia na swika na vha ṱoḓisa thuso ngo u ralo. Muthu muṅwe na muṅwe ane a pfha uri a nga vha thusa, hu na ma social worker vhane ndi vhatevheli vhaṋu SABC vhane arali vha khou pfha uri vha nga kona vhone vha khou ḓi gana, a vha ḓi gane vha thuse Mutsho, Hu na vhaṅwe vhanna vhanzhi-vhanzhi vhane vha khou tambudziwa u ya nga u ralo. Ri khou livhuwa ri ri tshifhinga ri ḓo dovha ra ṱangana tshifhingani tshi ḓaho.
Na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumi na mithihi u ya henefhaḽa kha awara ya rathi. Ho vhonala vidio iṅwe futhi ine ya khou lelenda kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi. Vidio ya muporofita vha ḓivheaho nga maanḓa sa Prophet Innocent Muritho u bva ngei Sibasa. Muporofita Vho Muritho vho vhonala vha tshi khou dzhia vidio vha ḽaifi vha tshi khou ṱuṱuwedza lushaka u tamba bogo, Boko Haram, yone bokoliko.

Ndi musi vha tshi khou swika hune vha amba uri vhone sa muthu vho vhuya vha ḓiwana vha tshi khou tshila nga boko. Boko ndi zwiḽa zwine wa wana muthu wa munna a tshi khou tamba nga vhudzimu. Musi u tshi khou swika hune wa zwi dzhia wa zwi isa kha luambo lwa tshiisimane kha vhaḽa vhane vha vha uri a vha ḓivhi uri boko ndi mini, ndi masturbate. hune ha khou pfala uri vhafunzi vho Muritho vho tou rwisa ṱhoho na fhasi vha tshi ri boko vhathu vha siṱirini tshaḽo. Musi zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, vho fhedzisela vha tshi khou amba uri kha imaginesheni, boko vha a ḽi rwa vhukuma. Tshifhinga zwa zwino ndi minete dza fumi-ṱhanu u livha kha awara ya rathi. John Graveyard Innovation, tshumelo ya mbulungo dzo dzudzanyeaho nahone dza luambo lu pfeseseaho. A ri kanakani ngauri ri vhathu vha fhulufhedzeaho nahone vha sa gagavhuli vhathu vho zhakiwaho. John Graveyard ri vha ṋetshedza tshumelo dza mbulungo dzi re na tshirunzi nahone tsho fhelelaho. Ri vha ṋetshedza mabogisi, matombo, nga mitengo i sa wanali huṅwe. Ra dovha hafhu ra vha ṋetshedza na gurozari. Matombo a zwisitetshu nahone a hone. Vha. Tsinisa na mufu, ri dovha hafhu ra inga nga full body massage na jacuzzi u itela u fhodza muhumbulo na muvhili wo fhideaho musi tshumelo ya mbulungo yo no fhela. Ra dovha hafhu ra vha na vhoramilayo vho pfumbudziwaho u itela u vha tsivhudza kha mafhungo a yelanaho na estate. Vha tshi ṱoḓa u ṅwalisa, tshumelo dza vhoriṋe dzi thoma kha R100 kha. 23076 Wana John Graveyard Innovation, Transforming Your Life.
na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya malo ya henefhaḽa kha awara ya rathi mbekanyamushumo i kha ḓivha mbekanyamushumo ya ningo tsini vha nene thivhulawi tshigoro ndi muhali Matsina Sangamisi a thi ndoṱhe Rudzani Khavhishi Bravo Tenfoti Ofhani Owen Mibebi nga ngei mitshinini ri nae Sada Muwani Mbidzani Matsina Muporofita vho ri vha tshi isa phanḓa kha vidio iyo ya u panga ya u tamba boko, Boko Haramu. Iyo ni buku ligo ḓuvhani ḽa ṋamusi muḓinḓa wa mudzimu profeti innocent muritho wo vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha humbela pfarelo izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi lushaka lwo swika hune lwa sinyuwa kana u vinyuwa nga nḓila dzo fhambananaho Lushaka lwo ḓo vha khontsene uri musi muḓinḓa wa Mudzimu, Prophet Innocent Moretho, vha tshi dzhia vidio iyo, vho dzhia vidio iyo vha tshi nga vho wela mativhani. Mbudziso dze lushaka lwa vha nadzo lwa vha uri mativha o wanala hani sa izwi hu lockdown. Muḓinḓa wa Mudzimu vho ri vha tshi isa phanḓa vha swika hune vha humbela pfarelo vha sumbedzisa uri sa muthu muṅwe na muṅwe, Vha ya ṱangana na dzi challenge dzo fhambananaho fhedzi vha khou humbela pfarelo kana kha vha swike hune vha fareleliwa. Kerekeni ya muḓinḓa wa Mudzimu ho vhonala hu na vhafunzi vho yaho nga tshivhalo na u fhambana khathihi na miraḓo ya kereke. Afho kerekeni ya muḓinḓa Prophet Innocent Moretho vhe vha ḓo vha mafhungoni nga video ya boko

Fhungo ḽashu ḽine ḽa khou tevhela ri khou ḓa ro thoma ra fhira nga hafha mavhengeleni. Doctor Maluleke, NS, Your oral health is our priority. We offer the best quality dental service. Tshumelo dzashu ndi dzi tevhelaho, consulting, teeth cleaning, teeth removal, false teeth, patch and filling.

Ramabindu a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḓorobo ya Thohoyandou kana vunduni ḽa Limpopo, Tshigwili Vho Hendrick Makuya vho vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha ḓi dzhia vidio. Vho Hendrick Makuya vho vhonala vha tshi khou sumbedzisa uri vha khou swika hune vha ita birthday celebration Vha ri vha khou yo ita phathi ya nngwa ine masheleni a hone ane vha ḓo vha vho a shumisa ndi zwigidi zwa fumi, R10,000. Tshigwili Vho Hendrick Makuya vho vha milimoni ya vhathu kana mafhungoni nga maanḓa. Izwo zwi khou ḓa nga murahu ha musi tshigwili Vho Mister Dangerous Man, Mister Doritos Vho thoma u ita zwa u tshintshana mafhungo kana u tshintshana maipfi na muṅwe ramabindu. Ramabindu kana tshigwili vha ḓivheaho sa Dzhavhu. Ramabindu Vho Dzhavhu ndi tshigwili vhane vha vha na ḽimaga kana feme khulu nga maanḓa ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou. Feme ya Vho Jabu i vha i tshi khou tou bveledza maṱamba maswa maswa a sa athu bulwaho na fhethu na huthihi. Tshigwili kana ramabindu Vho Jabu ḽimaga ḽavho ḽi vha ḽi tshi khou bveledza maṱamba a sa athu putululwaho. Ramabindu uyo vha dovha hafhu vha vha na mabindu mashangoni a vhukovhela. Mashangoni a kwamaho a vhukovhela afho hu katula shango ḽi ngaho ḽa Russia, Tunisia, Malaysia khathihi na Anzania. Tshigwili Vho Jabu vho ḓo swika hune vha vhudza Vho Hendrik Makuya uri vhone a vha ḽi tshithu. Matsina ri ḓo fara nyambedzano na tshigwili Vho Mister Doritos, Dangerous Man, Vho Hendrik Makuya. Muvhigo u ḓa na Ofhani Owen Mubebi wone wo ima nga heyi nḓila.
Tshifhinga zwa zwino ndi minete miṱanu u livha kha awara ya rathi. Uno u kha ḓi vha o fhani o wani mubebi. Mbekanyamushumo ndi ningo tsini. Sa zwe hafhanoni Thevhulawe Tshigolo muhali a vha ṱalutshedza zwone, Vho Hendrik Mister Dangerous Man Mister Doritosi, Vho ḓo vhonala vhege yo fhelaho vho swika hune vha via mbudzi, vha vhonala vha tshi khou tshimbila nga milenzhe yavho vha songo ambara na zwienda nṱha ha zwa nga ngomu zwa mbudzi. Hu khou pfala uri afho ndi musi vha tshi khou ita pre-party ya nngwa yavho. Ngeno hu no uri hanefhano vho mulovha masiari, ho ḓo angalala zwiṋepe zwa tshivhalo zwi tshi khou vhonala Mister Dangerous Man, Hendrick Makuya o fara ṅwananyana wa musidzana musekene mulapfu he a ḓo pfala uri Vho Hendrick Makuya vhe vha ḓo thudzela kule zwa Hilda Mudau musi u tshi khou pfala uri Hilda Mudau u khou vha funa. Kha ri pfe uri ene muṋe Hendrick Makuya ri tshi ḓo mu ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini u amba nga nḓila-ḓe. Hendrick, Ndi madekwana no ni ṱanganedza kha Ningo Tsini.
Ndi madekwana avhuḓi. Kha ri ḓo lavhelesa hafhanoni Hendriki, mbekanyamushumo kana zwine na nga tou amba zwone u tshi khou lavhelesa phathi ya nngwa ine ya khou ḓo itwa. Phiripharesheni kana nzudzanyo dzi khou tshimbila nga nḓila-ḓe? Zwi khou tshimbila zwavhuḓi. Phathi i ḓo itiwa ya 10,000 ya fhano Venḓa.

honeha mr dangerous man arali u tshi nga ḓiwana u tshi khou ṱoḓa u ḓivhesa nga hendrik makuya vhunzhi ha vhathu vha pfala vha tshi khou vhudzisa uri hendrik makuya aya masheleni mr diritos u a wana ngafhi masheleni ke ngoendezwa kwenu muthu wa zwifuwo zwinzhi sa vhalimi saizwo zwifuwo vhathu vha kona u zwi renga

Ya, eh, eh, hezwo ndi zwone hezwo hezwo ndi tou ita lwa ngoho e fhelelaho hone ngauri ramuzika o no ḓivhea sa vho hilda mudau vho ḓo pfala kana hu tshi khou pfala hangeno kha dzi social media kana kha zwirathizi zwa mafhungo vha tshi khou pfala vha tshi nga vha na u takalela mr dangerous man ni nga ri mini ngazwo a vha vho ntakalela mara nṋe thi vha takaleli thaidzo ndi ene nthihi
no no vhuya na ḓiwana ni tshi khou seisana mr doritosi na no no vhuya na ḓiwana ni tshi khou seisana kana u tshila na muṅwe muthu wa mufumakadzi hai ni a thi ḓifha tshifhinga tsho ralo thi a thi ḓifha na luthihi afhanoni sa muthu muṅwe na muṅwe o fhelelaho a ri nomala ndi amba vhudzimu vhuya vhuya ha vha ha tshiṅwe tshifhinga ni tshi vuwa na wana ho ḓiimavho hai ai zwi khou to amba uri misa doritosi ha tshili hana zwipfi si muthu wa hedzo a nṋe muthu wo dzikaho luṅwe vhunzhi ha vhathu vha ya vha na u vhudzisa uri ngauri mr deritosi u ṱwa a ngei ḓakani na zwifuwo kani u a ḓiwana hu na mevisi kha kholomo kana joisi

Dr. Maluleke NS, yo ot VIP couple, no place is too far. Vho neta ngo requesta bolt ya bvelela ho dzula ku sesi nga phanḓa kana vha requesta VW ya bvelela 1400 vha tshi tou dzhena vha ḓivhudzisa uri driver uyu kani ndi avha vho ita zwidina gididi. VIP car ya fara tshifhinga kha vhudele ri bva phanḓa kha vha ri foinele kana vha rumele WhatsApp 076 953 86 04 vha si na airtime kha vha tou ri baza 015 023 0182. Minete ndi mivhili u livha kha awara ya rathi. Uno ndi Ofhani Owen Mubebi. Mbekanyamushumo ndi Ningo Tsini. Zwa zwino ndo fhano muyani ndo no ḓivha nae kana ndi ḓivha nae ndi khou amba nga Mesederitosi Hendrick Makuya, ene muṋe Dangerous Man. Hendriki, Musi ri tshi khou isa phanḓa na nyambedzano yashu, u nga ṱoḓa u ḓivha nga murahu ha musi hu tshi khou vhonala kana hu tshi swika hune ha vhonala u ṅwayana haṋu na dzhavhu. Ndi zwifhio zwine na nga tou amba uri dzhavhu ni khou ṱoḓa u ḓiwana ni tshi khou swikelela khae, honeha dzhavhu inwi ni na nndwa nae?
Ho vhonala hu tshi khou pfala ni tshi khou amba uri dzhavho ni ḓo yo lwa nae banngani. Inwi u ya nga inwi ni khou vhona ni na tshelede nnzhi yo no fhira ya dzhavho? Ee, i khou fhira.
Ho, i khou fhira nga kulesa. Hei, i khou fhira nga kulesa. Zwi amba zwa uri ndi afhio maipfi ane na nga tou ri ri tshi fhedzisela nyambedzano yashu na isa kha dzhavho ene muṋe?
o ḓalesa ndi a ita uri hezwi ndi tshi ḓo mu kaidza a songo tou ntsema ngori u semana a si luambo luhulwane tshelede
mulovha ho vhonala a tshi khou ṱhasela nga maṱamba mahulu vhukuma ane a swika hune a vha a tshi khou panga khathihi na u vhaisa vhaṅwe vha vhafumakadzi khathihi na vhathu vhoṱhe inwi ni nga ri mini kha dzhavhu ni tshi khou tou humisa maipfi o zwiḓimedza vhukuma

ro vha ḓisela vha tsina ri thome ri vha tshekilema vha lango zwiṱukuṱuku ro vha ḓisela fhungo ḽine ḽa khou kwama ramswaso a ḓivheho sa vhojou ro dovha hafhu ra vha ḓisela fhungo ḽine ḽa khou kwama phambano dzi re hone vhukati ha ramuzika makhadzi khathihi na mukololo ro dovha hafhu ra vha ḓisela nyambedzano ye ra vha ro i fara vhukati ha ramuzika prefix Ro amba nae ene ane a vha a tshi khou thusa vhoramuzika na vhathu vhoṱhe vho yaho nga u fhambana, DJ Rabza. Rabza u vha a tshi khou thusa lushaka ngo vha createla YouTube channel. Na tshifhinga zwino i khou ita minete miṱanu u bva henefhaḽa kha awara ya rathi. Matsina u ya phanḓa na fhungo iḽi ri tevhela ramabindu a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Ramabindu uyo a ḓivheaho nga maanḓa ri khou amba nga ha ramabindu a ḓivheaho sa Dzhavhu. Dzhavhu ndi ramabindu ane a vha uri u na ḽimaga kana feme khulwane nga maanḓa u mona na ḓorobo dza Ṱhohoyanḓou. Feme khulwane i ḓivheaho nga maanḓa ine ya vha i tshi khou bveledza maṱamba maswa vhukuma. Maṱamba maswa ane na u putululwa ha thu putululwa. Ramabindu uyu Jabu u dovha hafhu a vha na feme kana mamaga a vhubveledzi ha maṱamba haneo a na kha dziṅwe dzinyambo nga dziṅwe tshaka. Jabu u na ḽimaga ḽine ḽa bveledza maṱamba maswa-maswa u bva ngei Russia, Tunisia, Malaysia khathihi na ngei Asia. Ramabindu uyu a ḓivheaho sa Jabu hu khou pfala u pfi ri tshi khou amba zwazwino Hu na feme khulwane nga maanḓa ine ya khou bveledza maṱamba ngei shangoni ḽa China, ḓoroboni khulwane i ḓivheaho sa Hong Kong. Ramabindu uyo o ri a tshi khou yo renga space tsha uri a fhaṱe ḽimaga ḽawe ngei ḓoroboni ya Wuhan, ḓorobo ye ha thoma corona ya ya ya thithisea nga nṱhani ha uri ho mbo ḓi vha na vhulwadze ho ṱahaho. Matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, Muvhigo u kha ḓi ḓa na ene Ofani Owen Mubebi, wone wo ima nga heyi nḓila.
Tshigwili tshi ḓivheaho o no ḓivhea sa Dzhavu, munna ane a vhonala a tshi khou ḽa masheleni vhukuma. Hu khou vhonala ḓuvhani ḽa mulovha o dzhia vidio ye a ḓo fhedzisela a tshi khou akhatha khathihi na u bvisa maṱamba a si naho na u ṱungunudza khavho Hendrick Mavhuya. Ho ḓo pfala Jabu a tshi khou swika hune a bvisa maṱamba ane u nga si kone no a amba muyani u tshi ḓo lavhelesana na zwe a vha a tshi khou ambisa zwone. Fhedzi maṅwe a hone o vha a tshi thoma nga dzi nye a fhedza nga miau, zwe zwa ḓo fhedzisela zwi tshi khou ita uri vhathu vha fhedzisele vha tshi khou ṱhasela khathihi na u humisa maipfi nga nḓila i si yavhuḓi. Musi u tshi khou lavhelesa dzivhegeni dzo fhelaho, ndi a ḓo vhonala Jabu a tshi swika hune a fhindula na Na Vho Hendrik Makuya, hu tshi vhonala Jabu a tshi khou vhonana a fhethu hu no ha vha vhunzhili-nzhili na u sumbedza dzigoloi dzawe dzavhuḓi. Zwa zwino tshifhinga tshashu zwa zwino ndi minete une wa tou vha ya malo u bva kha awara ya rathi. Zwa zwino fhano muyani ro no ḓi vha nae, Jabu o no ḓivhea sa ramiswaswa. Jabu, ndi madekwana no ni ṱanganedza fhano kha Cape Town, SABC Livhu Online TV. Mbekanyamushumo ndi ningo tsini.

A nga nga si zwi kone hezwi zwa zwo riṋe. Nṋe ndi fhethu ha vhudzhilidzhili, ri vha ri sa khou ṋamela kholomo, ri tshi khou sulelwa nga mulayo mupunyu na mukhalahola. Vha tea u zwi ḓivha uri mbigi hedzi a dzi lingani na musi ra nga ṱangana banngani. Nṋe zwine ra nga ri ngori riṋe ri vha ro ṋamela dzibese dza Majeremani nṋe dzi a konḓa u wanala ri khou tou shuma a ri khou pfha ro laboratory ra ro rengisa nnḓu dzi nthihi ra ḓi thoma ri na tshelede ri vha ri khou tou shuma zwihulu khamphanini na zwino ndi khamphanini ya nṋe. Vhaṅwe vha vhathu vha ita vha tshi vhudzisa uri nga nḓila ye nda ndi khou vhona vhathu vha tshi khou khomentha ngayo uri naa Jabu aya maipfi ane a vha a khou a ita ndi ane a tshilisa zwone hayani, honeha Jabu u ḓivha na muthu a no tshila nae? Ee, hai, Jabu ene muthu ene muṋe, Nṋe, Muṋe wa Nḓime, a thi muthu wa matambwa, ndi tou sinyuwa ndo livhisa.

ndo sedzana hafha ndo sedzana na g t s hu na kumba hu na na aid hu na khamphani hu na iṅwe iṅwe ndi midifoserisi hu na titi mabindu na muḓi na nṋe muṋe na khamphani yanga ra dovha ri ndo thengisa navha a vha khou ri a vha muthu vha vha khou ndzhiela tshithu

vhunzhi ha vhathu vhunzhi ha vhathu kha vidio ye na ḓo i dzhia mulovha ya vhonala hafhanoni kha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi vho vhonala vha tshi khou amba uri hendrik makuya u vhonala ene a na bannga ngani ngauri kholomo dzine a vha nadzoi u vha a tshi khou tou investa ni nga ri mini kha zwezwo musi ni tshi khou vhambedzana masheleni ane inwi na vha nao

ndi ene ine a kona u renga masinda arali vha na peni vha ḓa vha khou renga maiti masinda vhaṅwe vhana masinda medzhara vha tshimbila vho tibula ṱhoho kana vha songo wana ṱhoho kana vha tshi khou pfa buruburu zwino ezwi zwikolomo zwavho zwine zwa zwi kona u vha rengisa na moḓoro vha khou ḓi ṋamela bisi vha sokou fota dangerous man yo shit a vha na tshithu

Ro livhuwa tsha vhu madekwa na vhuḓi.
na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumi na miṋa u bva henefhaḽa kha awara ya rathi mbekanyamushumo i kha ḓivha mbekanyamushumo ya ningo tsini vhana thivhulawi tshigolo muhali Matsina sanga Messia thi ndoṱhe ndi naye Ofhani Owen Mubebi Rudzani Khavhishi Bravo Tenfold Nga ngei mitshinini ri naye Sadam wa ha Ṋembidzane Ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽoṱhe ḽa Venḓa Hilda Mudau. Hilda wa Hangou u ri o takala nga maanḓa nga murahu ha musi Muphuresidenthe wa ḽino ḽashu ḽa Afrika Tshipembe, Phresidenthe Cyril Ramaphosa, vho swika hune vha vula shango. We ra vha ro fara nyambedzano naye ndi ramabindu tshigwili a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe, Ramabindu Vho Jabu. Jabu ri tshi khou amba zwa zwino u khou sumbedzisa uri u femeni yawe kana ḽimagani ḽawe ngei Sandton. Ḽimaga iḽo ḽi vha ḽi tshi khou tou shuma na thwi na u bveledza maṱamba maswa maswa ane ha thu putuleliwa maṱamba ane a vha a tshe new from the box. Jabu o ḓo ri a tshi ya phanḓa a sumbedzisa uri ene khasiṱama dzine dza mu sapota nga maanḓa A ri, A thi hane vhathu vha khou swika hune vha renga maṱamba nga vhunzhi. Mara fhedzi a ri a nga si litshe u livhuwa shango ḽi ngaho ḽa Nzhelele, Tshirenzheni, Dopeni khathihi na Muwaweni. O ri, Mashango ayo a swika hune a renga mabogisi a maṱamba a sa athu vulwaho nga dzibaki na maṱiraka. Na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumi na miṱanu na muthihi u bva henefhaḽa kha awara ya rathi. Matsina ri sa thu ya kha ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa Hilda wa Ha Mudau, ri thome ri fhire mavhengeleni. TMH Wellness Spa, muvhili wavho na lukanda lwavho ndi zwa ndeme. Nga R390 vha wana full body massage, ri dovha hafhu ra vha panga maṋala mavhudzi na mekapu wa maimo hu sedzwa zwo tou bva lubiko ha vuwa mufumululo khofheni ri vha tritha lukanda vha glowa sa tshigwili vha ṱoḓa u gudela zwoṱhe hezwo ho ṱanganedziwa ri wanela makwalela u livhana na hayani hospital 015 004 0388 kana 079 360 1690 facebook na instagram ndi tmh wellness farm matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya ningo tsini ri mbo ḓi gidimela kha fhungo ḽashu ḽine ḽa khou tevhela ramuzika a bvaho ngei shangoni ḽa nzhelele hilda wa ha mudaho Vhadzulapo vha u mona na ḽoṱhe ḽa Venḓa musi vha tshi pfa ipfi Hilda Mudau milomoni kana zwifhaṱuwoni zwavho na musi vho dinalea u swika gai vha mbo ḓi thoma u ṅwethuwa Hilda o ḓo vha milomoni ya vhathu nga murahu ha musi a tshi bveledza kana u sika ḓinga ḽi ḓivheaho sa ya longa khwanḓa yonwa Musi ri tshi khou amba nga ḓinga kana luimbo lu ḓivheaho nga maanḓa sala yalo nga khwanḓa yo nwa, ndi luṅwe lwa dzinyimbo lwe lwa ḓo swika he lwa vhea nga maanḓa milomoni ya vhathu Hilda wa ha Mudau. Hilda Mudau o ḓo dovha hafhu a vha milomoni ya vhathu nga murahu ha musi a tshi bveledza kana u ḓisa ḽiṅwe ḓinga hafhu ḽi ḓivheaho nga Khotsi a Vhana. Khotsi ya vhana kha vha litshe halwa. Na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya fumalo u bva henefhaḽa kha awara ya rathi. Fhungo ḽa Hilda Mudau ḽone ḽo ima nga heyi nḓila.
Ri khou dovha ra ṱanganedza mu. Fune Mutikedzi wa Captain SABC Yelivhu i kha ḓi vha mbekanyamushumo ya ningo tsini. Nṋe ndi Ndivho Ndokhuba. Khamusi ṋamusi ri ḓo vha ṱanganedza hafha ri dovha ra ṱanganedza muimbi wa muzika hafhanoni wa nzhelele a ḓivhidzaho uri ndi Hilda Mudau hune ṋamusi ri ḓo vha na Hilda Mudau vha ḓo mu humbula we a tou amba tshikhuwa tshihulwanesa vhukuma maḓuvhani a murahu